מאנטאג ערב ראש חודש אייר, ערב ראש חודש סיוון, און די לעצטע טאג אין חודש אייר, וויל איך אייך דערציילן אביסל און זיך דורכרעדן מיט אייך און אייך זאגן וואס קומט פאר. איר וויסט איך בין אסאך יארן אויפן בלאג. דער אמת איז, כ'האב אנגעהויבן מיט חנוכה מיט צייטונגען, אין די צייט וואס ס'נישט געווען אפי' קיין אינטערנעט, איך בין נאך געווען אין צייט ווען כ'האב אנגעהויבן נאך אפי' קיין פאקס נישט געווען, איך געדענק ווען ס'איז ארויס דער פאקס איז שוין געווען א ישועה, ווען איך האב אנגעהויבן איז נאך אפי' קיין טעלעפאנען נישט געווען, איר ווייסט, כ'פלעג ארום גיין אויף צו די נייעס און געדארפט ארום רופן שול, דארפן מענטשן געדארפט זיי רופן אין שטוב אריין, ווייל אפי' איך האב שוין געהאט א טעלעפאן האט יענער נישט געהאט קיין טעלעפאן, נו, ווען איך האב חתונה געהאט, צוויי יאר האט מען געווארט אויפן ליין צו קענען קריגן א טעלעפאן. דאס איז איך איך רעד נאך פון די אלטע אלטע צייטן ווען ס'איז געווען שווער צו געפינען נייעס, און ברוך השם כ'האב אנגעפילט צייטונגען יעדע וואך, ס'איז געגאנגען פון ווען כ'האב עס אנגעהויבן ביז היינטיגן טאג ברוך השם, אין דעם האט מיר דער אייבערשטער געגעבן הצלחה. אבער איר ווייסט מיט די צייטן, מיט די צייט איז געווארן מער, די טעכנאלאגיע האט זיך געביטן, מיר גייען ווייטער און ווייטער און ווייטער, און יעצט האלט מען ביי אזא טעכנאלאגיע וואס ברוך השם מען קען אנקומען צו די גאנצע וועלט אין גיך און שנעל, אנדערע אזעלכע זאכן, ס'איז א צייט וואס מען דארף ארבעטן אזוי. ביז יעצט האב איך געהאט א בלאג, איך ארבעט אויף א בלאג, יא, כ'וועל ווייטער גיין מיטן בלאג, כ'וועל מאכן קלאר, דער בלאג גייט ווייטער אפילו ווען כ'וועל, וואס כ'גיי אריבער יעצט אויף א וועבסייט, ס'וועט גיין דאס און דאס, אבער כ'וועל גיין, כ'עפן א וועבסייט, דער וועבסייט איז שוין ברוך השם כמעט געענדיגט, כ'מיין כמעט געבענטשט אלע מוגמר וואס מ'מיינט, מ'האב נאך אפאר קלייניגקייטן נאך צו פארריכטן דא דארט דארטן, און ווי דאס איז פערטיג מסתמא גלייך נאך שבועות, א טאג צו צוויי נאך שבועות וועלן מיר נעמען ערשיינען אויפן גאס, מיר האבן עס שוין פאר עס הייסט אין אין ארבעט און די דאס האבן מיר און מענטשן האבן שוין אסאך מענטשן געזען, מענטשן וואס האבן געוואלט זען א דוגמא, די מצות הער הער הער. דאס איז א אן אנדערע סארט וועבסייט, איך בין נישט געגאנגען אויפן סטייל פון גאנצן ציבור, כ'בין געגאנגען אויף אן אנדערע סטייל, מיין סטייל, אז זאל גיין ווייטער מיין וועג, מען זאל פארשטיין וואס איז נייעס, וואס איז אנדערע זאכן, וואס איז גוט דארטן, איך וועל טון דארטן אין אידיש, אסאך מער אין אידיש, כ'האב געמאכט א פעידזש וואס דאס איז נאר אידיש, וואס דארטן וועט זיין אסאך נייעסן אין אידיש, ווידיאוס און נייעסן, אסאך מער אין אידיש, מ'וועט געבן מער וואס טוט זיך ביי ביי אין די אידישע קרייזן וואס רעדן אידיש, בלי נדר, מען זאל זיך משתדל זיין דאס אויכעט. און ס'איז דאן א נייע שענע זאך וואס דארטן וועט מען עכט קענען געפינען די זאכן שנעל און גיך און גוט, ס'זענען אזעלכע קאטעגאריס, יעדער איינער וואס ער וויל גייט אריין אין זיין קאטעגארי געט א פלי ארויף, די לעצטע דרייסיג פערציג פאוסטס גיבט א קום ארויף גלייך, און ער קען נעמען און קוקן וואס ער וויל, למשל איינער, וואס איז געווען היינט אין די בלאג? מ'הייבט אן פון אויבן מ'דארף גיין אונטן, אז איך גיב א טאג הונדערט מאל טויזנט צען אמאל הונדערט און צוואנציג, א טאג ווי זאגט מען פאסטן דארף מען דאך לעבן און זוכן זוכן, דא נישט דא יעדער איינער ווארט אים געט ער קעטש יאר געט ער גלייך דאס דא, ס'וועט זיין אין די זייטן איכער מ'וועט זען די נייעסן און אלס אין די ביידע זייטן קען ער זען אסאך אין א וועלט גלייך אבער וואס אויב דו זוכסט זוכסט עפעס ספעציפיש נישט קיין פראבלעם נישט גייסט אריין און האסט עס צו זיין א גוטע זאך ס'איז א זאך אז מ'האט זיך צוגעוואינען צו דעם ס'איז גאר דארט נעכער די די מבזק די די ברעיקינג ניוז וואס מ'רופט עס מבזקים וואס האט פליען די גאנצע צייט אז זיי פירן צוואַנציק שעה אביסל עסן פליען איינע נאך די אנדערע איינע נאך די אנדערע און דאס וועט פול ווערן דעם גאנצן טאג נישט ווי היינט דעם פלאג בין איך מוגבל מיט די צייטן איך מוז עס ארבעטן מיט ווייל מ'דארף גיין פון אונטן ארויף ס'איז א גאנצע א גאנצע א גאנצער וועג וואס וואס זאל איך טון, אזוי ארבעט דאס, ממילא מוז איך פריערט אראפנעמען די זאכן און נאכער ביז מען קומט צו די העכערע וואס איז מער חשוב'ערע זאכן, זאכן וואס אחרים זוכן מער, און אבער דאס נעמט מיר מער צייט, דא אבער ניין, דא וועט נישט זיין מער קיין פראבלעם, ווייל מען קען היינט טאג גלייך אויפן פלאץ און יעדע זאך אויף זיין פלאץ, דאס הייסט אזוי, טאקע אין די נייעס עס איז זיי גלייך און די זיידע האסטו גלייך דאס און דאס, און עס קענען גלייך זען וואס איז אראפגעקומען יעצט לעצטנס, אלעס, מיטן אייבערשטנ'ס הילף, איך האף אז דאס וועט זיין א גוטע זאך פארן עולם פארן ראסיד. איך זאג ווייטער. בלאג גייט ווייטער גיין, איך לאז נישט אפ דעם בלאג, פאר די וואס זענען צוגעוואינט צום בלאגן וואס קענען נישט אין אנדערע וועג, זע איך גוט אז ס'איז דא אין צוויי פלעצער, כ'על האבן נאך א וועבסייט וואס איך מאך פאר א בעקאפ נאך א וועבסייט, און נאכער מאכן זיין אויב דאס וואס מיר מאכן יעצט איז אויב דער בעקאפ צו די נייע, מאך איך נאך איינעם, די מטרה איז אז אוואו מען זוכט און ווען מען זוכט קען דאס נישט אפשטעלן, איז דא א פראבלעם דא קען מען גיין אהער, נישטא דא גייט מען אהער, יעדער איינער האט האבן די אלע די אלע פלעצער ווי מען גייט אריין אהער און אהער און אהער און אהער, און מיט נישט אין אייבערשטנס הילף זאל זיין א גוטע זאך מיט האבן עס נעמען אביסל צייט דאס אנצופילן פארשטייט זיך דאך אבער איך האף אז דאס איז דאס וועט גיין אין גרויסן מיטן אייבערשטנס הילף גלייך נאך יום טוב אין מערטשעוו א גוטן אוונט.